yɛbɛkasa fa tumi power nyame de maa wo no mm. tɛkyerɛma wei mm. ɛyɛ tumi okay. na sɛ ɛbɛyɛ nam a ɛte sɛ sekan a wode yɛ adwuma mhm. sɛ woanse a anokum mm. okay. anokum okay. wo sɛ ogya na wode no aduane woanka Okay ɔdɔfoɔ, saa berɛ yi yɛda ɔbɔadeɛ totorobonsu Nyame no a ɔbɔɔ soro ne asaase no ase. Ah! Sɛ adepa kye yɛ sei a na kyerɛ sɛ ɛɛ aseda no ara na yɛde rema ɔbɔadeɛ Nyankopɔn. Ma memfa nnaseɛ mu ɔden paa sɛ apɔnkye kotodwe nkɔma ɛɛ yɛn nuanom a wɔwɔ UK, ɛɛ wɔn a wɔwɔ ɛyɛ Sweden, wɔn a wɔwɔ Italy, wɔn a Kyɛ sɛ ewiase afa no nyinaa wɔfollow yɛn na wɔdi ɛyɛ nsɛm a yɛka no akyi na ɛboa wɔn nyinaa Nyame nhyira wɔn. Titiriw ne yɛ maame Maa Joyce ɛɛ wɔwɔ UK. Maame sɛ Nyame anhyira wo koraa yɛmpene. Nyame nhyira wo paa. Nyame ɛnyɛ wo kɛse ɛwɔ ɛyɛ For Joy TV sɛ watumi anya adwempa ɛde ama TV yɛ akyɛ sɛ yɛde ɛkɔ yɛn anim saa nyame nhyira wo ɛɛ ɛyɛ nyawɔtwe a ɛtwaa mu yɛ papa ɛne yɛ kasa ɛfa ɛyɛ alligator pepper ɛɛ if you need any favour um, any kind of favour um, he showed us how to use alligator pepper to attract favour and um, today he is going to talk about it again part two of it. So make sure you stay tuned and listen to it very well. Eti no, eh, ɛnɛ wɔma yɛ part two of alligator pepper. Eh, nea ebetumi ayɛ biem ɛna yɛ papa wɔde ɛma yɛ. Ɛgya memo akɔ aba ɛde ba ɛyɛ kasafidie so biem. Yɛ ɛgya papa. Eh, mepatwo bibi abɔkɔ deɛ. Yɛ ho adom. Eh, da ɔbɔ adeɛ no ase sɛ ɛnɛ so so no. Eh, wama yɛ nkwa na yɛda so ɛte ase. Ɛnɛ, also wɔma yɛ part two of alligator pepper. Nea etimi yɛ first one ase favor. Ɛnɛ deɛn na ɛtumi yɛ biom? Yo, meda ase me nua bɛma. Eh, mekyia eh, for joy mpanyimfo a wɔde saa mfidie ne tv kɛseɛ wei mm. ɛbaeɛ mm. nyame nhyira wɔn paa wɔn nam wɔn so na afoforɔ nso nya wɔn nkwagyeɛ a nyame de ma wɔn mm. eh, deɛ wɔn nhwɛ biara nso nyame de ma wɔn nti nyame mfa saa deɛ no so na wɔnyɛ wɔn akoma aseɛ aso adeɛ ma wɔn nyinaa amen amen Ɛnnɛ yɛrebɛkasa afa tumi, power, Nyame de maa wo no. Tɛkyerɛma wei, ɛyɛ tumi. Okay. Na sɛ ɛbɛyɛ nnam a, ɛte sɛ sekan a wode yɛ adwuma. Mhm. Sɛ woanse a, ano kum. Mm. Okay. Ano kum. Okay. Wosɔ gya na wode no aduane, woanka gya no anhyɛm, woanka mm. nhyɛm na wogyaa no a, mm. wobɛkɔ ne gya no adum ahwere. Okay. Adeɛ no ɛmben da. Okay. Ɛnti na ɛsɛ koropɔta. Okay. yɛbɔ mu aa na ɛsɔ a ne yɛgyae kakra mm. yɛhwɛ a na ɛkɔ wa ne yɛsan bɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛgyina so saa na tumi sɛ wopɛ sɛ wano wei ɛnyɛ nam mm. wotɛkyerɛma ɛnyɛ hyea mm-hmm. alligator pɛpɛ dwuma baako a tum baako nyame de maa no no no. oh okay sɛ ɛɛ wopɛ sɛ wɔn mu asɛm woka ɛbɛm ɛbɛm obi agye di ɛyɛ nokorɛ. okay okay okay okay. ei ɛgya yɛnkɔ yɛnkɔ obi se makɔ malam hɔ mekɔgye sika obi hɔ malam yɛ biribi ma me na mekɔ a meka la ɔnye ntom na ɔnyɛ ma me secret ne wɔ ha nyame de ma wei wei a na ɔde bɛyɛ ama mehia biribi afiri obi hɔ na saa nipa korɔ no n'asɛm ka din kakra na mepɛ sɛ ɔtie m'asɛm no, adeɛ a wobɛkyerɛ yi sɛ meyɛ a meka no ɛna mepakyɛ monhwɛ monhwɛ paa agya yɛn kɔ sɛ mpo no sɛ wopɛ adwuma firi obi hɔ yes wopɛ adwuma wakɔ one na wakɔ sɛ wakɔ two bɛtɔ bɛkɔ tere na yɛn bɛkyerɛ wiyɛ sɛ wopɛ sika bi firi wo kunu hɔ wo yere hɔ Ana wo yere hɔ waka wo ho ama wo ɔdeɛ na nkasa ne ho kra yɛfa wei mɛkyerɛ wo me deɛ me no wobusa me a ɔbɛma me neɛ mede bɛbɔ me ho ban nti ɛnyɛ adwuma ɛgya yɛnkɔ ɛha wobɛpa greater pɛpɛ wei ɛfɔ mu sɛ kama kama da biara meka sɛ wɔsɛ ade no purify no because nnipa nsa yɛde nsɔ mu kora nyɛ obiara na ne nsa yɛ nnipa bi wɔ ne nsa no ɛte sɛ mpefi wei saa ne ɛfrɛ no alligator pepɛ fam sɛ ne mpefi ɔfiri fam so mpefi dabi dabi dabi ɛyɛ holy ɔteɛ no nti wode to anim a ɛhye woyi aba baako de to anum ɛnyɛ moko nanso ɛhye papa ɛhyehyɛ moko okay okay okay okay wɔn Ɛnam sɛ n'ano ahye no nti, w'asɛm bi yi a wode tɛkyerɛma bɛka bɛfiri ɔno mmɔba no ɛhyɛ ɛyɛ power. Agya bɛyɛ ne sɛn? Wobɛyɛ ne sɛn? Wobɛhohoro ho, mhm. wode nkyene nsuo bɛ purify sɛdeɛ meka no part one no bɛ purify ho. Wowie a, mhm. anadwo twelve o'clock mhm. pɛpɛpɛpɛpɛ sɔre tamadeɛ no naked wobɛsɛ mu sei na wade akɔ w'akyi na wabaa mu ɔn sɛ mede me nsa kɔ m'akyi ɛdeɛ na ɛwɔ m'akyi no wohu wakyi wohu sɛ okita adeɛ no adeɛ no na wabiem wobiem ɛbɛbie te sɛ ɔn sɛ abie ɛnie ɔn sɛ mabiem ɔn

Afei bɛbɔ mpaeɛ agu so. Okay. Wode wo gyidie a wowɔ wɔ Nyame mu de bɛbɔ mpaeɛ gu sɛ Nyame na ɛbɛɛ wobɛde saa tumi no ɛmaa no nti Nyame tumi na ɛwɔ mu. Okay. Nti wobɛka bɔ mpaeɛ. Mhm. Adekodeɛ nti a wo wo saa deɛ wei na wobɛka. Okay. Ebia megyina ha yi. Mhm. Mepɛ sɛ Nyame ma me tumi no mhm. na obi biada a mede n'ahaban bɛka no no ne ho ntɔ no. Ɔhaw bi a ɛwɔ ne so bia ɛmfiri ne so. Okay, wobɛtumi ayɛ wei. Me mɛtumi ayɛ wei. Okay. Nti bi a mekɔpɛ adwumadeɛ kye a mede me application na ɛkɔ adwuma bi mu. Nti ɛberɛ a mede ɛkɔ no na wayɛ saa adeɛ wei anadwo. Anadwo yɛbɛkye ama akɔ no. Okay. Asɛm bi a wobɛka biara mhm. yɛ ɔnte aseɛ ma wo mm. ɛnyɛ dɛ wɔ na ɛnyɛ gya ɛnyɛ tumi ɛnhyehye no te sɛ deɛ ade na ɛhyɛ wo no teɛ no okay okay okay okay ebi a wokɔ adwuma no koraa wɔayɛ de ntomago black black akata wɔn anim wɔayɛ de ebini asra wɔn anim nyinaa hmm. yɛde porɔɛ kankan bi asra wɔn ho nyinaa nti woduru nipa n'anim koraa na woto wɔn koraa yɛhu woyɛ ade fun bi wei bɛte ho ɛbɛma wɔn anim asɛm ɛbɛyɛ gya nti wowie a waka w'asɛm no mmɛwi abɔ mpa yɛ gu so no mhm. wowie pɛ na wɔde agu wɔn anim.

Nti sɛ yɛ na nipa no ho bɛ hyehyɛ no. Saa na wasi wɔn nipa sɛm biara yɛ. Ayi na nipa obe hun ama ne sɛ yaa. Hmm. Ok. Wɔn nipa sɛm biara wopɛ sɛ nipa ntie o. Hmm. Wopɛ sɛ woka sɛ nipa ntie nipa nyinim bi. Hmm. Ɛnu ani. Ok. Ok. Na wa anam ebu sɛ sika a wa nfa ama mi no.

For joy TV na yɛateɛ dwumadie yi so deɛ kyerɛ sɛ infact yɛyi secret pue wei na ebi mo sɛ ɔmo hwɛ a ɔmo sɛ ɔmo nte aseɛ sɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ ɛgye ho sika yɛyɛ de yɛyɛ de yɛyɛ de yɛyɛ de kyɛ free ɛso nyɛ na asoma yɛ nyame na asoma yɛ eti nyɛ na ɛwɔ ka ɛne yie tie For joy TV mo so nfoma de nyina gentle sam the holy gentle man with fire. Abibiduro nyinaa dɔkta na ɛwɔ hanom no, wɔakyerɛ yɛn, wɔma yɛn dito dito. Wohwɛ me a m'anom hyehye me yie paa. Ɛyɛ sɛ nsɛm a mebɛka no, wopɛ wo mpo, ɛyɛ sɛ wotie. Ɛna ɔde ama yɛn no, enti Nyame yɛ adom a da sɛ nnɛ yɛde paatere bɛba anaa yɛhodi wɔn. Yɛhodi wɔn. Yɛhodi wɔn. Yɛnka ahaban foforɔ a ɛno nso yɛ favour. Ɛno nso yɛ amaneɛ. okay yɛbɛka no so ho asɛm ɛna naba bɔmmɔden ano subscribe mhm. o subscribe a saa haban no a yɛbɛka ho asɛm no ebia no woanya wei nya wei wobɛkɔ akɔnya ɛno bi deɛ meyɛ sure sɛ ɛno deɛ adu baabi a bɛnya bi okay na nyame yɛ adom adasɛ ne yɛbɛsan so ahyia eh, nyame nhyira bebree sɛ wo subscribe na wo like na wo hyɛ de ma amanfoɔ Dasene, yɛbɛsan nso ahyia. Doc number no yɛde bɛgu mfoni no ase. Wɔse sɛ wontumi nya a, bɔ mmɔden ara ne frɛ no. Obɛgyinam na wayɛ de ama wo na biribiara akɔ so de ama wo. Nyame yɛ adom a yɛbɛsan nso ahyia. Dasene, bye bye.